say dr onuoha and oga nyesom wike dey dey put heads togeda to find how dey go take compromise di upcoming september 1st 2024 governorship election wey go happen for inside di south south state and on thursday wey be di 12th day of september for inside dis year 2024 di chairman of di edo state chapter of di peoples democratic party im name na anthony azegbemi na im first raise alarm sake of di familiarity between

the cousin of Oga Yesowiki from the state based on the upcoming election. This man now dey reason one or two things. E fit be say Oga Yesowiki wan use im cousin take destabilize, take compromise the election. Now based on this new development so, this letter wey come come board, tori people no know whether Wike cousin Dr. Onoha wey be INEC their resident electoral commissioner whether he know about this matter so. But we know very well say wike dey aware of di matter and im now don respond to oga anthony azegbemi allegations and first of all im come admit di family ties between him and inec dia resident electoral commissioner before im come call out di edo state pdp chairman for inside one interview wey oga yesu wike get wit tori pipo on friday wey be di thirteenth day of september for inside dis year twenty twenty four oga yesu wike come dey ask tori pipo whether they know who anthony azegbemi be say this na person wey be say he no get character and oga azegbemi himself know very well say he no get character eh, so we can cause him proceed further dey yarn say money ego na terrible thing he say make oga anthony come challenge am on how he take become chairman of the people's democratic party wike say him himself im play role im follow for di emergency of di pdp chairman wey be oga anthony azegbemi oga yeso wike come fire anoda hot question im say wen di edo state pdp chairman wey be oga anthony azegbemi wen im governor wey be godwin obaseki waka from im house come meet him wey be yeso wike say dem dey scout to support di governorship candidate of pdp e say wia di chairman bin dey dat time dem no know say edo state um, inec dia resident electoral commissioner na im cousin ba now obaseki carry oga igodalo wey be di governorship candidate of pdp come im own house two times say make him wey be wike support di governorship candidate dem no know dat one o dem no tok am say eh, im cousin na edo state residential electoral commissioner for inec

their resident electoral commissioner more than one year ago so no be lie my good people anyhow wey this matter be the fact is clear if you still say na strategy you go bring facts to back the the claim up you go bring your evidence to back this accuse up say na plan work dem plaster wike cousin for there based on this upcoming election but another informate wey i go like yarn you na still about wike now he still dey yarn say when godwin obaseki bring the pdp candidates come im own house he tell dem say he no go support the governor and he no go support the pdp candidate because the last time wey he support them no better thing wey come outside from the matter instead na negativity na bad things na come out dem insult am up and down and he no like those kind levels and he no want make the thing happen again then na from here na the matter e come dey more interesting

say oga yeso wike wey be di minister of di federal capital territory if e don influence if e don organise or if e don arrange di appointment and deployment of im cousin wey be dr onoa to come edo state because if we say make we torchlight di matter properly e fit still be true say dis matter fit be arrangee and now wey wike is not working in di favour of di pdp there is possibility say im fit work in di favour of di all progressives congress wey be apc and to whom im receive appointment from and by dat i mean di president of di federal republic of nigeria wey be president bola ahmed tinubu wey still be di member of di all progressives congress so i get di fears of di pdp but on dis allegations di minister of di federal capital territory and former govnor of rivers state wey be oga yesu wike im come dey yarn say whether they dey think say im go fit influence im enemy appointment that is as they don finally give im cousin now appointment to go be the resident electoral commissioner of edo state make im come go um, church or make im come go dey pray dey kabash say no they no suppose to give am the position they no suppose to give am the appointment because say the thing now e no go please the people's democratic party so e no suppose to even dey beg sef say make dem appoint im cousin which kind nonsense be that one say even if dem remove im cousin from edo state whether e no go fit still move go another state go work whether dem dey do election for another state all these questions dey come from oga yesu wike now if you ask me my good people i go tell you say this question na simple yes or no

and try make you put on the notification bell so that as we dey bring the news dey come na you go first receive the update and you go get am sharp sharp and abeg try make you dey share the news to your family and friends so that dem too dey go know wetin dey sup for inside we country nigeria i dey come your side again with another interesting information for you my good people abeg no go anywhere